Haleluya. Hayi swi swi ta hundza mani u nga ti hingi u nga ti suki. U nga ti dlayi mani. Swi ta hundza mani problem yeleyo yi ta hundza. A ku hava swilo swo ka swi nga hundzi. Xiyimo xexo u twa ku ingaku xikulu ku tlula na swa van'wanyana xi ta hundza. Swa hundza swilo leswi. Haleluya.
Mara rito ra Xikwembu ri ta sala ri yimile. a ri hundzi rito a ri hundzi rito i xikwembu halleluya rito i xikwembu yi ri tilo na misava swi ta hundza kambe rito ra xikwembu ri ta sala ri ri ta yimile sala ri yimile matimba ya ku chumayila ma ta hundza ya matimba ya ku khongelela vavabyi va hola ma ta hundza ya matimba ya ku vulavula hi tindzimi ma ta hundza ya mara rito ra xikwembu ri ta sala ri yimile a swa se loko swona swi za swi leswi kota ku hundza u vula ku xiyimo xa wena xexo u nga langutisana na xona xi nga tsandzeka ku hundza na tsandzeki swi ta hundza swi leswi swa hundza amen ku bini moya wu hundza ya moya lowu nga kona rixakeni ra ka n'wina wu mi ninginisaka wu mi heta na matimba wu ta hundza moya wolowo wu ta hundza Amen. moya wa ku mi hanya mi nga pfuxelana ku pfuxelana kumbe ku foyinelana wu- swi ta hundza U ta hundza.
ku hlekiwa va ku a wu tirhi swi ta hundza Hey. ko ko va siku rin'we ntsena laha xikwembu xi nga ta kota komba community kumbe tiko ku na swi kota mina xikwembu Ku hundzisa swiyimo leswi. u nga heli matimba muyingiseri wa mala fm swi ta hundza Hey. ku kholeriwa hi nuna swi ta hundza Hey. ku kholeriwa hi sati swi ta hundza hi va vona van'wanyana swi ta hundza mfundhisi wa mina eh mi kuma a kholela nsati wa yena a n'wi kholela ni le xikarhi ka vanhu na vana na vana mi ya kuma minduku a vuya chokolo chokolo chokolo u vuya kwala swi hundzile leswiya a swi endla tolo se swi hundzile se swi hundzile a tlhelela kwele kaya luya a nga n'wi kholela tolo loyi a nga n'wi kholela tolo a ya kombela ku pfuniwa hi yena heyi mhaka leyi mhaka leyi se yi ni tsundzuxa mhaka yin'wana ehe swinyanyani loko swa ha hanya swi dya masokoti eyi, mara ya, loko ya. se xi fini masokoti ma dya xinyanyani Oh.
loko swi ku swi hahaha swa ma swi dyovotela masokoti swi dya masokoti hinkwako la Eish. mara siku xi waku masokoti ma dya xinyanyana Oh. ma, ma byi vona vutomi ku byi njhani Ey.
se swilo leswi swa hundza Swa hundza.
hi nga khomeleli ka swilo leswi hundzaka Hallelujah.
hi nga disturbiwi hi swilo leswi nga le ku hundzeni Hallelujah mfundhisi wa hi nga mina. hetiwi matimba hi swilo leswi nga le ku hundzeni Amen. Swi ta Amen. hundza.
Swi ta hundza.
swi ta hundza mhani wa mina Hi papa byela wena kokwani makwerhu swi ta wa hina hundza madyambu ya siku ra namuntlha.
madyambu lawa swi ta hundza mani U nga chavisiwi hi sweswo. u nga chavisiwi hi ku ninginika U nga chavisiwi hi ku vona va hundza ku chela ritshuri. swi swi ta hundza ntilu Rin'wana wolowo wu ta hundza masiku swi ta hundza. swa hundza swilo leswi Hallelujah.
swa hundza u nga tizondi wena n'winyi u nga tizondi u ku mina why me kasi ku humelela yini hi U mina nga ti tsan'wi.
u nga ti tsan'wi u nga ti Swa tshikeleli hundza swilo leswi. swa hundza Eish, va hundza va nga ndhawu ti laha ka n'wina u nga vileli swi ta hundza swi ta hundza.

lava va ri na mali namuntlha va ha ri hava mali lava va ri hava mali namuntlha va na mali lava a va ku hleka ku wena wa swa hundza swilo leswi se ku vabya vona
swilo leswi se mi vulavula mhaka yo chavisa kwalano kahle kahle xitsonga xi ri u nga hleki lexi dyaku kava wa munghana loko xi heta kava wa yena xi ya dya wa wena hi ku xilo xi hanya hi mikava xi toloveli mikava phela xi toloveli swin'wanyana wa u fanele u hleka loko kava wa munghana wu ri ku dyiweni eyi swilo leswi swa hundza swa hundza swa hundza swilo leswi haleluya makwerhu wa mina u nga vileli swi ta hundza Hi ri- sweswo swi ku karhataka namuntlha u nga resign kwala ntirhweni u ku se na famba na swi karhateka swi ta ta hundza hundza va lava nga ku hlamuliki kwalaho ntirhweni kwala ntirhweni wa swi vona ku a ku tsakisi u nga vileli swi ta swi ta hundza hundza u nga tshiki kereke swi ta va lava hundza ku xavela ku vanhu kwala ntirhweni swa ku fambile kahle u nga vileli swi ta hundza mhani swi ta hundza ene xikwembu xi ya ku tlakusa hi laha kukulu ya swi ta hundza hinkwasweswo swi ta hundza swilo leswi swi haleluya ta hundza swa hundza se eliya eh a nga swi tekeli nhlokweni ku swilo leswi mani swi ta hundza why ni fanele ni khonge na xikhongelo xa ku ni fanele ni fa eyi swa hundza swi leswi a nga swi hleketi ku swi leswi endla yini a nga swa hundza hambi swona xikwembu xi n'wi endlela favor ya ku va xi n'wi tlakula kunene e xi xi n'wi tlakula kunene a suka laha misaveni xi n'wi tlakula mara a ku ri ro fambelo ra yena aka misava leyi hi ku ya hi leswi ya nga khonge ku mhani a ha lavi ku va kona ka misava leyiwani va ka hina hi nga tilan'wi swi ta hundza swi ta hundza hinkwaswo hi nga tilan'wi hi nga tilan'wi hi nga lan'wi vutomi bya hina swi ta hundza swilo leswi haleluya swi ta hundza mufundhisi wa mina ni heta switsongo hi laha hi ta vuya hi heta nyika vayingiseri va hina switsongo nje hi nwa mati hi hindza hi laha hi ku taniwani